Ame yiwo wòle be míakpe egae dɔ wɔwɔ gaviviawo ŋuti yi ke míekpɔ ga le nu ke wònye zɔzɔ me. Mɔ aɖe li se kɔ ne ga ke via la ame aɖe si ko nawɔ ye ko ava axɔ yi si kɔ kɔ zi. Ame yiwo numɔmɔ no zuzɔ ma nɔvinyɔnu vevie. Ema ne nye nua ne ya ma tsi ame. Emewoe nye nua.
Vevesese le wo katã wo me ɖe wo nɔewo ŋu gake menya gbɔgblɔm o. Ɖevi blamuiwo hã wole dua me yim. Míaɖe nuwo katã ɖa gbã. Nunɔlawo dze yewo dzi ewɔ wo keŋ etsɔ vɛ. Yezã ge míala míeye zã ŋue yi mɔ vi egba ne míegba woe mi nusẽ mɔ hã míekpɔ ge. Yata meshiame nanu to dzi nya yi gblɔ ge míala atsɔ ne míegba wo ale míawo dɔe. le amesiame ƒe anyimɔmlɔ me, edrɔekuku me, nava dze ta miwo godzi gbɔ tsie miaxɔ. miaxɔe abe alea míewɔ nɛ ne yɛakɔe míegawɔ mee vovototo aɖeke mele mo te ame sia ame naxɔ dzi me egba nu yewo zɔzɔ medoa ma míaɖi ɖa ɖevi blamiwo hã le doa me yim míaɖe nuwo katã ɖagba Be míeyɔ gbea na wo. Gbea míeyɔ na wo fia. Kafla dzi kafla nye nuya wɔm fia. Nye ya nye ƒee me me me mlɔ anyi egba kpɔ. Mele dɔ ya me fia ƒe blatɔ̃ kple edzi vɔ. Ye ya mele gbedododɔ ya me. Eya ta egbea míedo ŋu. Meɖɔ wɔm o. ɖo kɔ ali kliklikli kɔ atɔ. Nukaŋ ci wo kukunu ɖo? Mía ŋutɔwo míwo nu masɔmasɔ. Enu yi tututu nye nua mesɔsɔ mo hafi egba me dɔ wɔm o. Enɔ vwim vevie. Egbea hea wɔ ge mía gale afi ya me yi egbea me yi wɔ ƒe trɔ ɖe eƒe aƒe hã edzi be ado nu ado nu nyem. be nu ka tae megava ɖo hã. Evɔ fia meɖo fia mele ʋaʋã nagatem o. Ne miese nua, ke eya megadzi yi ʋaʋã la me te ge o. Eya ta mie kuku ɖem ne mia tɔgbuiwo be nyateƒe, vevesese le wo katã wo me ɖe wo nɔewo ŋu gake menya gbɔgblɔm o. Azã míeɖuɖu ge fia azã fi wo azã ɖu mele fi mi wo azãwo kpekpe le na. Azãwo kpekpe ya ze keke gɛ ci wo wɔwɔm. Kotoku hã ya ze keke gɛ ci mi wɔwɔm. Ame yi wo le be mia kpe ega yi dɔ wɔ ga fia wo ŋuti fike mi kpɔ ga le. Nukae nye zɔzɔme? Mɔ aɖe li sẽ kɔ ne gakebiala ma ɖe si ko nawɔ ye ko ava xɔe si kɔ kɔ zui. Mɔ ye wɔ nu ma mɔ ne wosu zɔ. Nu ma nɔ vinye vevi ye. Ema ne nye nua ne ya ma tia me. Ema we nye nua. Nu ya wowɔ ƒe ya me ya me ga nyo kura o ɖevi wo xɔ zã fia be yewo le ta de. Ne fia ɖe te me nyɔ ɖe mi wo nyi ke du se. Nu nu nu katae.

Míeɖo afi aɖe, tsiƒula aɖe, tsiƒuɖitɔwo gblɔ nya aɖe be, efiawo nese dumegãwo gbe. Meka woase, woase yewo, yewo hã yewo gbe. Woase efiawo ƒe gbe. Gota aɖewo nakpe ɖe eŋu. Memawɔ wotana nu ƒuƒom. woatsɔ nu yewo kpla nɛ ko yewoano yi dzi. Gake ŋɔtsinu miakpɔ mu ne mi katã mio ŋɔtsinu menye akpɔ mu ne mia nɔeawo o. Nu kae nu ma he nu vɛ? Ne míegblɔ ga enya enya medzena gbeɖegbeɖe o, ege ƒuƒlu ko nye míenɔ dodom. Eya ta nu ma nɔ vivim vevie.
Egbanase ema, gbanase ema nage ɖe gbea me. Nanye nua ne yama tsia me. Ne yama tsia me o, mede gba kɔ. Nyateƒe, enye gbɔgbɔ ci xe ci mía me aɖewo ƒo. Míagblẽ deŋkpa míwo nɔ zɔzɔ ma ne be yeadzɔ kɔ ne dumeviwo ƒu ta ta ŋu. Egblɔ ne dumegãwo, ehlɔ̃ tatɔ wo ya kpo tɔgbuiwo kɔ. Ya ko kpatakpata ko ya ko ka du fã. Ne woka du fã, nu ma ke ne nue zɔzɔ ge kɔ ya ko wole afɔa. Fifia nu ma megali o. Enuwo ke hã ne bokɔ wo zã agba ke hã zu fã tsi ya me. Ne woke ke go kpɔ gome hã, amewo wɔnɛ wobe ga ɖe ga ɖe ga ɖe Fi gbeɖe gakotokoa dzo yi ge. Ya ta ɖe ame no ƒe goa me nyia nyia mu go. Nu ya me nyɔ mia tso gbeɖe dze gba ebe ve sese hem be. Mɔ ve via be vii be ao. Fifia miwo fia wova tso do ɖevi suewo sɔ ko va so etso do nane tɔe le mia ɖeviwo ŋkume manyɔe enɔ vie vevie. Yetu gbe ɖe dzi. Egbe ne xo ma, egbe ne xoe, egbe ne xoe. Ya ta mevɔ ŋu menyawo nu ɖeka ɖeka ɖeka heya me ŋu fia medi be masi ɖe ge ŋuti miakɔe do ɖe mia tɔgbuigãwo gbɔ woaze gɔme. Efui tututu kpem wole alo wogblɔe. mɔ yi no gblé ɔtɔ tó nane kɔ ɔtsi dzo vie kɔ nanu wa no si okɔ ana gblé ba numa aba ɖo ye gbɔ kake ye megblé le tɔgbe o ama ye ma wɔ nyuie o ama wɔ mi la eviem ama wɔ ma wɔ ma wɔ eviem esia yi ko mia no nya ɖeka ŋgbi gblɔ me ta mɔtɔ ye afima yi ka gbɔ tɔgbe tsa mi na se ne mia tɔgbe Yɔ miaƒe aʋa me fia, miaƒe aʋaɖaɖa, miaƒe fiagãwo, mamaawo mia kplu miese gbea.
Fifia, míegɔme se ge.